Yo, nɔvi lɔlɔ̃wo me do gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe aʋa la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖe nye nye ame yeye neva mɔ dzi dza agba na subscribe ne subscribe la ke bana ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe. ekema mianɔ kame vɔ hafi mayi dzi akpe ɖaɖa ne yi na subscribers wo kple ame yiwo le video ma ele veve ɖe be mada akpe na ame miawo le eh, ame dɔwɔ ame yiwo le comment ŋlɔ le video te ele veve ɖe le míaƒe ŋgɔgbeɖeɖe alo tutu ɖe dzi le míaƒe tadodzinu yi mi le wɔwɔ eye anye be ale míawɔ ado go le wo me le míaƒe tame eye ame be magaƒo nu vi ɖe tso ŋu egbe fiẽ ya Aha. Eh, nu yi le nye be akpa vovovo li na ale yi mi dze agbagba bla mía ɖokui ɖe subɔsubɔ Kristo gbenɔnɔ me ɖe. Akpa vovowo le. Eh, ava wɔ abe ne mefɔ ko la, gbegblẽ ƒe ko ya me kpɔ na Kristo gbenɔnɔ. Vɔ menyi sigbe ye o, mebe nyuiwo le eme, vɔ vɔ̃e ƒe wɔe ɖe ye aɖe medi be malé ŋku ɖe eŋu. Míalé ŋku ɖe eŋu ne míanɔ dodo le eme vivivivivi. Gbã eyae nye be egbe ƒe teƒe me be malé eyae nye srɔ̃ɖeɖe. Esrɔ̃ɖeɖe. Míade kɔnu ƒe srɔ̃ɖeɖe le haƒe Kristotɔwoe. ƒe srɔ̃ɖeɖe le. Ta akpa mae medi be míalé ŋku ɖe eŋu egbe. Kpekpeɖeŋu ka míate ŋu axɔ le fi ma? Aleke míawɔ ado go le eme le akpa ma dzi? Gbã, etso mía ŋutsuwo míawɔe ɖi esrɔ̃. Míawɔe ɖe míawɔe ɖi esrɔ̃. Nyɔnu ate ŋu akpe ɖe mía ŋu míade, vɔ ŋutsu ye ya ɖe srɔ̃. Ne lɔlɔ̃ le ame eve me ɖe, Tadodzinu nenɔ mia si. Eya medi be malé ŋku ɖe eŋu. Míaƒo nu. Menye excuse me to say eva yi do fu nyɔnu ɖe wònye be okay medo fu nyɔnua ta madze agba made nyɔnua o. Menye ya gblɔ eme le o. Mebe edo go nyɔnu ɖe ekpɔe be madewɔe Wò kpli mi kpɔ mia nɔewo be miade mia nɔewo ɖe. Mina gɔmesese nenɔ anyi na srɔ̃ɖeɖeɛ. Eya nye nyati me be magblɔ na wòe. Kristo ƒe Kristotɔwo ƒe srɔ̃ɖeɖe kple mía dekɔnu ƒe srɔ̃ɖeɖe vi ɖekae le akpa woame evea me. Eka enyo wu, eka akpe ɖe míaƒe agbee ŋu. Eya medi mabia wòe ne nàsee, ne nàkɔ kpɔ wò agbe. mi le srɔ de mi be white culture mi be white wedding wo le wedding yɔ be white wedding yo nye yovuwo ƒe subɔsubɔ ƒe srɔdede enyo in fact ne ade agbenyɔnu ɖewo la ne wòmawɔ white wedding ne ko la efia be wòmelɔ̃ amie o eya me ami be míado le mído le eme white wedding kple tɔ mawɔ ɖe mído le eme eʋe me kpɔ menɔ gbɔgblɔ be gatɔwo le mía dome ba vɔ esusɔ vie nyateƒe ɖeka ma tsi na me esusɔ vie ne ekpɔ ame yiwo va wɔ white wedding vɔ hafi wole avi fa emegbe ɖe wòakpɔe be nyemele tsitsi na me be esusɔ vie míade kɔnu ɖe va yi na nyanya evitɔ kple vinɔwɔe be mia vi le gbɔnye. Ekpa. The two family will sit down and finalize everything. Miawoe le miatɔ de. Vɔ fifi la mi kɔ miatɔ kɔ va yi na be mi xɔ Yesu Kristo dzi se ta dze be mi do to Yesu Kristo ƒe eh, kplɔlawe. Yi nye miaƒe sɔfɔwe, miabe eh, cabinet we, yɔwe sɔlimetatɔwo kple kple woƒe ŋkɔwe. Hmm. Eya ta Roman Catholic-tɔwo be womate ŋu aɖe Aristotitɔwo vɔ fu ma sɔlemee le. Fu ma lɔlɔ̃ le na wɔ. Hipitɔwo be womate ŋu aɖe Charismatic Church-tɔwo ta. Míaƒe nuwo nu bla anyi. Nyateƒe ɖeka ma na wòase le agbenkekpe ya va la dzi. Nyɔnue, meɖe kuku na mi. Mina mi de mi míaɖe kɔnutɔ me. Ne gasusɔe susɔ ɖe, míkɔ ʋu factory. Ne alẽ kpo kura tse míle alẽwo nyi ɖe, míkɔ ʋui. Ame ɖe atsi nam be ga mele asi nyuie ata mele gblɔ ao. Nye mekpɔkpɔ gatɔ le míaɖe dukɔ me. Woanye gatɔ vɔ anɔ ʋu ku le e, e, fufu me ɖe, wòmenye gatɔ o. Wòa nye gatɔ, vɔ hiãtɔwo ƒo xlã wòe ɖe, wòmenye gatɔ o. If only the system can work, that one alone, mate ŋu akpɔ gatɔ ɖe le mía dome. Vɔ the system is not working. Eya gblɔ mele na wòe. Be ne sɔfo meyra wò srɔ̃dedewo ɖe, mavivi o, wò srɔ̃ srɔ̃ɖeƒea mavivi o. Ne womedo white wedding do gown na wòe o ɖe, wò wò womede wòe o. Matsi na wòe. Mama wò ɖe, womede sigbe aƒe wò dzi o. Tɔgbuiwò ɖe mede srɔ̃ sigbe aƒe wò wò dzi wòe o. Nya sue le asinye me magblɔ koe ma. Ne eme be mido le eme ɖe, mebe dze agbagba ne nàdo le eme. Mina míaƒe srɔ̃ɖeɖewɔe ɖe. Míɖe mía ɖokui tso míaƒe tago me na gbea ne vivi na mí. Ewo nyɔnu afɔ be no mewɔ wɛɖi na wɔ ɖe. Sometimes me xɔse be nyɔnu ɖewo tsi akogo xa ɖe be wole ŋutsu ya wɔ wɛɖi na wo dzi. What is your price? Eh? Sika ne ne miakɔ ƒle wɛ alo miava xe ɖe ta wɛ.

Mehiã gbɔsusu o, mehiã subscribers o, abe ale ɖi ame ɖe nɔ tsitsi nam ŋtsɔ be, mele ga di le YouTube ya ta meva YouTube dzi kpa o. Enu yiwo fia mele ɖe menye ga didi ye o. Ega ƒe akpa dzi makɔ va bikɔ medi be miatɔ wɛ ɖe. No lɔ ga no tasi no dasi le dziƒo ŋu no lɔ ga ta makɔ ega ƒe akpa dzi kɔ va. I will come and teach monies. Mava fia ga. Teacher Kwame ya ta me dasi le akpa ma ŋu. Ega makɔ va mɔ dzi. Morning sweet. Enye menɔ gblɔ. Apart from God, Mawu yi menya ƒe ŋkɔ ame yi na be mi va xexe ya me. Ne me de akpa ma de the next level yi makɔ na ya nye ga. Egae. Ya ta ko le mia tɔ dzra. Egae. Enu ka mi le yɔyɔ be ga eya nye kesinɔnu? Eya ta mi bu ega ya ta mi bu mia degbe. Ega ya ta mi bu mia fa education. Ega ya ta mi bu nu sia nu kɔ politics kɔ le dɔ wɔ. Yi me le ngɔgbe dede na mi o. Egae. Egae. Kesinɔtɔwo nɔ mia me. Yi me nye sika kple klosalo mi kɔ wɔe o. Enyi kura tse te ŋu nye sika na wɛ. Exɔ te ŋu nye sika na wɛ. Ega ɖe eƒe collateral ya kɔe ma menye dɔla paper alo CD paper yi mi le zaza o alo CFA paper yi wo le print o. France tɔwo anɔ fi ma wa print ega kɔ do ɖa mi, America anɔ fi ma print dɔla kɔ do ɖa mi. British wo Ghana mi be mi le independence xɔ mi le mi le mia dokuisi vɔ Britain print na Ghana mi. Ewu mele wo kpe wa. Ya gblɔ me ta ega ƒe akpa dzi ma va fie. Fifi la ɖe me be ɖe nyɔnuwo ɖe no dasi le miawo ne mi dewe le mia de kɔnu ƒe akpa dzi. Mi va yi na ha ɖewo ta. Egbɔ kple ale kple dze kple dzo mi eyi wa xɔ ko. Mi kɔ na wo ko ekpa. Yi na va kpe ɖe ŋutsu ŋu ne lɔlɔ ne nɔ mia dɔ me ne mia du lɔlɔ ne wa vivi. Simple and short. Sɔfoe nye ma yra ame ɖe wo srɔ ɖeɖe, ebe yra wo xɔ wo dzi yi yra srɔ ɖeɖeɛ, ale be wo dzi vi le esrɔ ɖeɖeɛ me yi wo yayrae na be wo dzi ta ya dze agbagba akpɔ gbɔ be ɖeviɛ ɖe ya ga xɔ ɖeviɛ le wo si no gbe yi wo sɔli me. Vɔvɔ do wo le na wɛ. Ekpɔa? Ebe yi yrae na wɛ. is no more god ne le sɔlime de ya ŋutsu ɖe le tsitsina wɔ alo pastor ɖe le tsitsina be yie wɔ ɖe do le sɔlimea me me ya nye mawu simple and short me be do le me kɔsida gbe no me kpɔ teƒe ɖeke na yio ɖe yi na va ku tsina mama yiwo le zongo me yi na va ku tsina tɔgbe yiwo le eh, va yi dagble Ne nàdi nake va na tɔgbewe yiwo mate ŋu ayi agble ava yi di nake o, na gbe ne vivi na mí. Simple short, eya gblɔ mí le dagbe ya mí le didi le ʋe dukɔ me. Ne meva mɔ dzi le eʋe me ya me di be ne vivi. Ne meva mava mava kɔ nyewo watch kɔ fia ame ɖe, mava kɔ nyewo kuku kɔ fia ame ɖe o. Eh, dagbe ya me bia na ame sia ame megaŋlɔ be wo. Ne va mɔ dzi, gbã, dagbe gbã ne na subscribe. ne subscribe la ke mana ma video kple ame nɔvi nɔvi lɔlɔwɛ mianɔ ka